Flim punt, għanna nirrikorru għal psikjatrija partikolarment għax għatilna speċi ta' punt fej kollok dan l-istress tossiku fej jaqbel it-tittex lajnuna. Imma, hemm per eżempju ġerarkija ta' xorta ta' għajnuna li għandek tfittex, mela. għandek tibda bis-social dak it-tip, hemm xi sellun. Ej, nitkellmu fuq il-medicina, ġifieri inti jekk qed tħossok anzjuż jew depressed, naħseb the first line of contact kont l-età, jekk int adult, probabbli huwa l-family doctor tiegħek. Okay. Issa mbagħad il-family doctor hemm ċans li ħajibgħatek jew għand psychologist jew għand psikjatra skont x'ikollok bżonn. Jekk inti tifel jew tifla u qed tmur l-iskola, mhm. iċ-chances huma jew l-iskola jgħidulek jew il-ġenituri saqsu l-iskola mhm. u mbagħad jaqabduk jew mal-guidance teacher jew ma' school counselor jew eventwalment jirreferu kan psychologist u psikjatra. Ġifieri hemm ċertu Eh, xorta hemm katina, xorta ta' sekwenza biex wieħed jasal eh, sal-psikjatra. Ovvijament hemm naqra ta' stigma marbuta spiex ta' mal-psikjatrija minħabba ħabba l-medicina, le, biex anka ċajt li najdu kultant bejnietna, ma l-nsejtu l-permla dal-ħodu, U anki il-fatt li ngħidu miġnun, għadek miġnun int jew qabdu ma' l-imġiel. Għatem stigma wkoll. U anki stigma bej il-professjonisti, ġi hemm professjonisti li jsibu diffiċli biex jibgħatu kan psikjatra biex ma tiħux timbru, hemm it-timbru, hemm l-isem ħażin. Forsi nistgħu nesploraw ftit. Esplora. Fucking like this guy. I like this guy. L-idea tal- tal-miġnun. Hmm. Din I'm guilty of it, ġifiri, zgur, ġifiri, biex ta' jiproponi xaħġa, miġnun xin, najda, fil-assessment tijak, dik hija xi ħaġa li għandna bżonn inneħħuha mill-lessiku tagħna.
Ovvjament, inti iktar ma tuża ċertu klim, okay, li ħaj waqqa waċċajt il-persuna li bati bil-ġen. Għax li diki, ġivir inti il-psikozi ġej mill-kelma ġen, no, li inti bati bil-ġen, xaġa ma teżisti, xu temmen li teżisti. Iktar ma ma twaqqax il-persuna ċajt, iktar għadnaqqas stigma. Ftehmu, ta' bħal xi ħadd li aħna niċċajtaw bin-nies li huma ħoxnin pereżempju, iktar ma se tgħidlu kemm intoħxon u da, iktar se tweġġa' persuna, jew iktar se tweġġa' jew iktar se żid l-istigma tal-obesity.
Jiena personalment kelli esperjenza vera differenti meta kont żgħir, kelli kelli ħarja radizmu għarfja minħabba eh, id-daqs imbierek ta' mnieħri. Eh, però mbagħad meta bdejt noħroġ ma' sħabi

U fil-bidu għamilt forsi l-ewwel jumej li kienet tweġġani, speċi niftakar bdejt nagħmel mal grupp partikolari wara jumej bdejt insibha fani jiena x'tant bdew ikunu kreattivi biha spiex ta' ehm, li jisu mbagħad ġiet normalizzata imma forsi imnieħer u mart mentali u fuq żewġ gradi differenti. Le, le, le, biex xi ħaġa, yes, jek, jek, le. Jekk biex xi ħaġa tkun normalizzata, intri taċċetta.

Fil-verità, intajt miġnun il xaħat li naf joħorġ l way, per eżempju. Il-viri, eh, hmm, l-assessment ġinu, meta joħorġ li xaħat wrong way għandek forsi xie insult aħjar minn miġnun l-istan ibda nuża. Insomma, ġeni daw, naħseb, l-offendu naħseb. Imma fuq l-istigma ġviri xi ħaġa li qed nagħmlu biex forsi neħħu naqra l-istigma minn Mount Carmel, ġu naf jisimgħuna xi nies ikunu interessati, u semmejna l-isport għandna telliqa 5 u 10K, ok, li ħan nibdew. reklami da daħallas. Li li ħan. Sorry batu l-invoice.
Imma u jom bat wara.
Ġu għanna għanna telliqa li qed nagħmluha ta' posta minn Mount Carmel biex inkisru l-istigma u ndaħlu sport ma' good mental health. Ġuri, għed n-organizzaw fl-axħar ta' ottubru, ma nafx jek joħroġ tal-podcast. Sal-axħar ta' ottubru joħroġ, naqas joħroġ tal-podcast. Pero, mela, pero, le, le, le, sa' nitkelmu namlu xaġa fuq il-page ti għaj fejn ħabru għadin il-ħagġa jek taħseb li tejn. Tejn.
Għasum bat nibbatlek il-poster. Eżatt.
Eżatt, xorta biħi ċaġa rejtu. Eh, eh, u niftakar biex nemes xaġa ma' din, niftakar darba l-brikkuni kienu għamlu kunċert mill għaxemek hemm eh, teatru. Teatru, jina u għadonu sajni ħafna drabi. X'kien jismu dak li kien jaħdem? Ray Fons. Ray Fons. Waqaf Ray Fons. Kien għalla leġendarju Ray Fons. Mela, mela, mela, mela, mela.
Ma insomma, li semmu da, minn konna għajdu ħatmur il-Frankuni, le, fil-fat. Mm, mm. Dik dik mxiet ma l-isptar ta' Monte Carmel minn Floriana. Għax qabel Mount Carmel, għaw, il-Mental Health Hospital kienet il-Furjana. Fej kienet il-Furjana?
Għandix idea fej.
Ah, ah. British history. Eh, eh, ma.
Għanisma ħafna din. Kienet ximkien.
Kienet ximkien il-Furjana, un bat marru Mount Carmel u għadhom jgħidu ħan batek il-Frankuni. Hemmhekk hemm l-istigma. Għala anke li sem għal isem hemm stigma.